Ya mansi, ya mansi, ya mansi, ya mansi, people. Nhos kumenta, nhos kumenta ali pamodi osi txuba ta txobi, nhos ta banda kaza abaxu, ok? Spera-m dos sigundu pa N tranpa li. Oxi nu sa manda kaza abaxu ok família nhos aguarda pamodi kel é txuba ok nhos aguarda pamodi kel é txuba nhos aguarda dos minu dos sigundu nu ta volta já

Pa tudu mundu partilha ku inimigu ku amigu ku vizinhus ku tudu algen pamodi kel-li é txuba família kumenta família si bu ka kumenta na kel live li live ka ta ser fudidu família bu ten ki ta kumenta família si bu ka kumenta ya n ta grava brother kumenta família nhos kumenta pamodi oji nu sen buga sistema família skesi tudu família. Família, odja kel dju é kapa di kel vídiu li. Sabe asuntu ki nu sta fala pa títulu ki nu sta ta fala sobri u kazal di momentu. MC Tranka Folha ku Vanessa MC. Nton, Vanessa ku MC Tranka Folha Sa da txeu ki fala na internet kabuverdianu na social media família kumenta família kumenta pamodi si bu ngoiau kumenta li si si família nka dota kumenta interaji ku punga mi si si bu ka interaji nu ka ta fika ta fala sai família bu ten ki ta interaji família ok bu ten ki ta interaji. Bu ten ki ta interaji família Interaji, interaji pa nu poi txuba ta txobi família Interaji Família nhos kumia nhos ta xega like tanbe Nton ten Vanessa MC Tranka Fula ten stadu ta da txoki fala Desdi kel post ki surji na redi sosial Kel post ku Vanessa ku MC Tranka Fula sta na un puzison duvidoza família Ta duvidoza nha família Nton. Sa ta sirkula na neti, sa ta sirkula na neti MC Tranka Fulha ku Vanessa Dazi Primeru dia N odja live ku MC Tranka Fulha ku Vanessa Dentu karu Vanessa ta obi muzika N so riloji ta tora Meh bo keli kenha? Suspeitu ha? Suspeitu Nton sena si pasoba Sena si pasoba Nton kel fotu la la Linha d'agu ki surji Tudu di azulinha. Kel fotu ta ta ta ta muitu kalienti. Nton, kel fotu sa ta da txeu ki fala. Brinkadera a parti, Vanessa ku Tranka Fulha N ta atxa nha grandi amar ten ki sa ta fazi pa sa forma un kazal bunitu go. I si odja kel fotu ki N poi na ki N poi na kapa di live la, MC Pregu Pregu. Ku Vanessa ku MC Tranka Fulha ku Vanessa kal ki nhos ta apoiaba? Kal kazal ki nhos ta fla ma era mas bunitu? Nhos fla na familia. Si MC Tranka Fulha o MC Pregu Pregu kal ki ku Vanessa kal ki sa kazal mas bunitu familia? Familia. Mi dja gosta di tanbe. N sa paga Vanessa pa nu fai marketing. Pa nu poi traga foto la kaliente. É si família. Já já ali e MC Pungu, MC Pungu. Eu, eu espero beber água para mim. Xancara publicidade é de graça, pô. Tens que estar pagando. Foi, uma para a copla na rua, como? Não, essa é a água, senão. Ooh kópu la N ka sta li simu Nton, kel kópu sta suju Nton família, e kabulozu família Bu sta intende? Kabulozu, kabulozu di verdadi Nton, interneti dja para pamodi N di si tranka fula ku Vanessa kaba di anúnsia ma es sa ta Kuzê pá? Kuzê? Es kaba di anúnsia kuzê família? Es kaba di anúnsia kuzê? Mi nka sabe i povo kre sabe si mc tranga fulha ku vanessas sa ta namora realmente o se pa marketing kes fazi e sa markeiteiro tanbe na live se ba se ba kaba di publica mostra um foto um video ki mc tranga fulha kaba di abi vanessa porta Tranka fulha sa kavaleru gomo. Tranka fulha ba abri pa nessa porta di karu pa disi ei tranka fulha usa ta usa kavaleru go xii am ba seras de verdadi ke marketingi marketingi será que é marketing ou réalité.

Ti k'N ta manda Vanessa N manda Vanessa mensaji N ta fla MC pungu tanbe Pungu MC kre fazi parti Ten di kes marka di MC li tanbe Sra txeu ki fala pamodi Já já tanbe É mi tanbe ki nhos ta fika ta fla si Epi pungu ten ku Vanessa Pungu ten ku Vanessa Pamodi kel-li é txuba. MC Dranga Fulha para internet, el sa ta para internet, el ku Vanessa na kel puzison duvidozu, ma nha povu, duvidozu nha povu. Nhos kumenta li família, nhos kumenta li pamodi kel live oji nu ten ki ta para youtube ok. Nhos kumenta família, nhos ka sa kumenta, nhos ka sa dexa kel like família, dexa kel like bu dexa bu inskrison pamodi kel li é txuba família, oxi mi ki sa ta, pa mi ki anima tior di youtube. Oxi sa ben anima nhos novu familiar Sima bu sabi MC tranka fulha ten si mudjer Vanessa tinha ku MC pregu pregu MC pregu pregu fla Melkidana ku Vanessa Vanessa ta fla Melkidana ku MC pregu pregu Ken ki dana kunpanheru familia Nton Txuba sa ta txobi na internet di kabuverdianu yo ta gosta muitu disu a e si probi familia e familia bu ka ta dexa kel like familia si bu ka dexa kel like ngai ta fika sen murrel ok 18 algen ki pasa 18 like ok nton familia esa sena ta fika muitu mal e Vanessa si bo nhos sai Vanessa e mudjer tanbe muitu kalienti muitu atraienti kes fotu ke ta poi na face na insta la ten monti makaku ta baba. Un monti di makaku uh nton i vanessa ten monti haters mudjer ten monti haters omi nton vanessa tudu algen ke namora kol ke pon na facebook ten stadu ta da txo ki fala e namora kon personalidadi di un artista ki txoma mc pregu pregu tanbe ki sta na kapa di kel video li Kes sa forma un kazal tanbe bunitu, es ten un kazal pa munti tenpu ki sa ta raba txeu ki fala i un monti ministri fika ku siumi di Vanessa pamodi sa ta namora ku MC Prego Prego, un monti fans tanbe di Vanessa di Prego Prego fika xatiadu pamodi Vanessa tanbe da Prego Prego ku kusela ki fika fatela, txeu fans tanbe ki fika xatiadu i ku MC Panchi ki kaba fika vitima nes stória li, mas gosi nu kaza ka kila. Nu kazu, kuzê ki nhos ta atxa di kel namoru fake di tranka fulha ku Vanessa? Kuzê ki nhos ta atxa? Nhos skrebe na kumentáriu li. Ken ki skrebe na kumentáriu ten prémiu, ok? Ken ki skrebe na kumentáriu, 10 algen ki skrebe na kumentáriu ten prémiu, ten prémiu, ok? 10 algen ki skrebe na kumentáriu ten prémiu, ok? ten prémiu se mudjer ten prémiu dés di namoradu se ómi bada ti xpilenti ka sirá brinkadera ok família nhos kumenta li já já ten prémiu otus produson dés algen ki kumenta ten prémiu ok ten prémiu ken ki kre publisidadi di grasa kumenta li ok ken ki kre publisidadi di grasa kumenta ken ki kre publisidadi di grasa publisidadi di grasa nhos kumenta li. Publisidadi di grasa nhos kumenta nhos kumenta 10 algen ta ku 10 kumentariu 10 kumentariu ta ku publisidadi di grasa ok si txiga 10 kumentariu má di munti algen kada un algen 10 kumentariu podi manda mensaji na insta podi manda mensaji na insta na facebook n ta ba dexa n ta dexa publisidadi la pa algen n ta da publisidadi na na na storis di youtube ok nton vanessa ku mc. Tranka folha. Es ta es ta forma un kazal bunitu o familia. Sem mintira. Klar ki kuza la ta parsi ma fei ki ki sapatu xina nha man. Ma gosto ki seba fla ma Vanessa ku tranka folha es ta raba ses tranka folha ma es ta raba ses kuza. Hee familia isu ta fika maluku hein. Ton. Desdi kel tenpu klipi tora bu po tora bu po no Cabo Verde di nos ok kila kila kila ki Vanessa ta pase na klipi di tranka fulha e la ki se ba fla ma Vanessa ku tranka fulha ta daba ses kusa mas keli e autentiku marketing tudu algen dja odja mi autentiku marketing pamodi

Txoma MC Vanessa pa ben po kel pimenta pam pam pam. Kel la tanbe nha mano foto la sta um bocadinho de pimenta assim pshh pau ai nha mãe mi si nha pequena po kel foto um bocadinho de qualquer la nta grava tanbe abo foto la po pimenta demais. Bo fotu di manera ki Vanessa ta ku tranka fúria la. Xii! Ai mi, ai nha mai! Nton, fotu la ta suspetu, suspetu bro. Nha manu Sérgio fla ma Vanessa é Cinderela di CV. Xii! Ai nha mai! Undi Cinderela, undi seti anon? Seti anon é mi si pregu, pregu, é mi si tranka fúria, é mi si kondizê. Mc panki mc eu tô eto mc mc pungu é faz sinku mc pungu ka txiga la inda ku mc panki ka kondi zé otu mc fika ma dos mc pa faz seti mc seti é non xiii txuba nton Brother ta ben Sandro Gonçalves fla ma el é Cinderella e tudo é mc Tchuuba família Nhos kumenta família nhos kumenta N kre oi nhos ta interaji na kumentáriu ok família nhos interaji la Nhos interaji pa nu fazi kel live di ser maior di CV. Ma yo risibi pa nu bati rekord di live li na internet. Nhos kumenta, nhos partida pa nu bati rekord. Nton, pa nu bati rekord di 100 algen, família, nkrê 100 algen na kel live li pa nu fika bugadu. Nton, Vanessa ku MC Tranka Fúlia kaba pa. Zezé di punga MC! Txuba! Nkrê odja, nkrê odja Mikol tanbe. Gosi tanbe. Zezé, é nos mara ki ti mi ki nu ta faze Mikol tanbe. Maria di Lourdes é só marketing sim. Tudo alguém dja odja ma é só marketing mas só ki go kel foto ki nu sa ta papia nel li, kel foto ki sta na capa di video, kel foto sta duvidoso. E pa fla nhos, a nhos, nhos ten nhos namorado o nhos namorada, nhos ta kre odja kel foto la pa tra ku foto assim. Papoi da neti, na fla li, mi sintei nha pikena, ki N odja tra fotu ku artista di kel manera la goa N ta poi na korti. Naa, ke goa sertu goa familia. Nho kumenta nho flan, si nho ta mesmu ka ta poi na korti. Si bu ten bu pikena.

Kla ki ta poi na korti oh Bu xorri, bu xorri, bu bebe Bu ta na kel uma foto ku makaku Di kes stilu puzi, position la me You know what it, yo, you know what it is me Bu sa intendi? Nton, Vanessa ku, ku tranka fula foi grandi marketista Yo, kila, tudu algen dja persebi m'é gran na marketing Bu sa intendi? Gran na marketing É so inteligenti, inteligentisimu mesmu. Própri pa si pika é tra foto di santu ma si pika é tra foto asi ka meste nen entra kasa nha mano tanbe kele é sertu tanbe nha mano o kele é fudidu omi nha pika é pa tra foto ku makaku di kel manera la bo sta na trosu Poi nem pa fai clipe ku num artista artista é só makaku nenhum ka tem clipe ku num artista clipe nu ta fai mi ku el nton mc tranka fulha ku vanessa para internet pa um dia para internet abo tudo koku bai gosi li. Algen grandi, algen pikinoti, tudu mundu e so na tranka fula ku Vanessa ma sa ta namora, sa ta ku namora. MC tranka fula ku Vanessa foi grandi aspertu. Familia, bo ki teu musika pa bomba, bo ki artista. Panha Vanessa Nhos faze ma nhos sa ta namora tanbe Bu ta vira famozu tanbe E si nhos musika ta parse Mas ok Vanessa ta kobra karu Vanessa fla ma e kontratu sinadu Ku kaxê Kaxê di Vanessa di 30 kontu pa la Tranka fula N ka sa si di grasa O di po pa tra na peli O dipos Família. Nhos kumenta la. Kela o N sabe, sabe, mi si pa mi si tranka fuli a kazadu. Mi tanbe ta atxa ma tranka fuli ka ta laga si mudjer pa ben ranja ku Vanessa, ku si fidju pa ben fika ku Vanessa.

Pode akredita, pur isu ki Ebit distranka Fulha. Diskulpa, dja tenpu e ka faladu del. Dja tenpu e ka faladu del. E sta un bokadu pirdidu na mídia. E fla, e, e, e bola un planu. E txoma si bai, fla, Patroa, patroa, nxa N fla un kusa patroa, gósi li N sa panha Vanessa, nu sa ta faze un ma marketing, ma marketing pizadu, bonbadu, nton, Aguenta patroa aguenta N ta faze vanessa kes sistema li ma bu sabe so marca Tranga fule pa se N dja ka fala ku patroa tudu so ta bomba na net tipo vup Ave santo ei N pina si Ave Maria kel la ku é verdadi gora e poi e poi si.

Klaru ki es konbina tudu, é grandi konbinason. Ti mudjer di Tranka Fúlia dja sabe ma kel é grandi marketing família. Kel-la tudu algen dja sabe. Bu atxa ma Tranka Fúlia ka ta fala ku se patroa, se patroa, ki es ten un fidju, ma es ta faze marketing ku Vanessa? Pur isu ki Tranka Fúlia sta rilaxadu. Asi, abo Tranka Fúlia dipôs di klipi, txuba ta txobe, xou ta abri, fama ta ta un da subi. Kela ra fotu ya txiga nel, fotu ya txiga nel, fotu ya txiga nel. Kela poi ten serteza Sandra. Fotu ya txiga nel ben txigadu, fotu ya txiga na mudjer di tranka. Família, spera nos sigundu pa n'gobu bebi agu pa n'dis si. Djuba ten ki djobe, djuba ten ki djobe, djam djam. Família, nau panha so kopu la na rua pa mi bebe un agu li pamodi la na rua, la na rua, riba rua, família. Vanessa ku MC Tranka Fúria. Tukurapa. Sergio, tranka manda bara pa tudu elis sim. Amigu el ka abri porta ba nkama. Beba un agua. Nton familias, gosi é ben gou xeiu di gas. Xan po kas, xan po ka rapusa pamo, kel é txuba. Na xan tra. Nton familia, sima bu sabi, kel fotu la Ki da más reperkuson, sima Vanessa inpina pa MC tranka Fulha, kel-la ki kauza. Sin, es sta un bokadu perdidu, e ben djobe kel hype, kel hype. Es sabia ma Vanessa sta na boka di povu, sta na boka di mídia, ten ku pregu pregu ku se grandi amigu. Nton, kuaza, kel fotu, kel sena, es, tudu kel-la é tudu planejadu pa Vanessa ô otus pesoa. I Kel-la foi grandi truki di marketing. Nton, pa da kel inpaktu pa múzika, pa es ten un inpaktu. Ba odja kel post ki es poi na Instagram. Post sa konta ku 11.000, pa la 12.000, 15.000 like. Mil kal kumentáriu. Pa ba odja un kuza ki ningen ka sta speraba-s. É un bagulhu ki ningen ka sa speraba ma sa ta kontiseba. Di repenti, parse kel fotu na noti, vup! Tranka fula, identifika Vanessa, Vanessa identifika tranka fula, pum! Na tudu kes dôs perfil. Kuza ki ningen ka sa speraba. Mi panha-m di surpreza ki, fla, Ave Maria! Sera ki mc Tranka Fula sa namora ku Vanessa me? Kel fotu la, sera ki é marketing? Má, família, kel é grandi truki di marketing mésmu, grandi truki di marketing mésmu. Ki na cabo verde ki el a gosta be fari sima filho de fazia ku vanessa hum ki filho de da 120 conto será ki tranca foi da 120 conto também hihihi pega visão nhos pega visão será ki se ki tranca foi da 120 conto também kel é revelação bombástica. Nhos ta da txeka? Nton, Vanessa el gosi li é rainha di marketing. Purmeru el fazi marketing bu filh G pa musika di filh G Biniz 2000 bomba. Gosi el fai marketing ku MC Tranka Fulha pa musika Ruspetu. Na kel musika di filh G el fla ma filh G paga'l 120 kontu pa un marketing. Família, ami ka sai di vindi kontu la, N ka teba N paga ningen Naa, sai di vindi kontu la, N paga o markti N ta fika sen publisidadi Nton, gosi e mc Tranka fula ki samana. Klaru ki é kel-la ki N sta ta fla-u. Pur isu ki N sta ta fla-u ma ta langa fule uza grandi istratéjia di marketing. É un istratéjia fudidu, mano. Kel-la é istratéjia ki poku algen ten kapasidadi, ki tene vizon pa faze. É un marketing fudidu ki múzika ta sai manhan. Kabu Verdi interu, diáspora interu, undi ki ta rizidi kabuverdianus, ki ta sigi MC Tranga Fule, ki ta sigi Vanessa, manhan. Ta sta riba kel múzika la pa ba odja kuzê ki sa ta ben sai. Kuzê ki sa ta ben sai? Ki rivelason ki sa ben ten na kel klipi? Puma Vanessa fla ma el uza un bikini na kel klipi la, un konbinason ku tranga vulha ki txuba sa ta txobi, família. Má txuba sa ta txobi. Agora, MC Tranga Fulha faze un estratéjia bonbástika. Má agô nu krê ben sabe gô, dipôs di bon básiku agô, kuzê ki ta ben di-l ku se patroa? Kel-la ki é bagulhu gô! Tranka Fulha ka foi klipi. I pô kô nu ta ben odja dipôs di klipi gô, kuzê ki ta ben sai gô? É sinéma gô, filmi gô. Ku fil di dipôs sai é filmi. Kos ku tranka fule go ta sai go filme di marveli ngo kantu kapitulu hum para nhos ta odja para nhos ta odja filme di marveli ta sai go hum o seri nton sima nu fika ta sabi nu odja tanbe nkaba di poi familia nhos ta atxa nhos pai rasiosiniu li go ten kel fotu di kapa ki npoi ken ku e kel fotu di kapa ta txeka. MC Tranka Fulha ku MC Pregu Pregu Kel dos fotu la kal ki ta kunbina MC Pregu Pregu ku Vanessa Ô MC Tranka Fulha ku Vanessa kal ki ta kunbina Ti ka tudu sta fetxadu kuazi mesmu kor Mesmu kor Si nhos txeka na fotu nhos ta txeka ma tudu sta fetxadu kuazi mesmu kor Nhos fika ligadu Tudu sta metxadu kuazi mesmu kor Vanessa ku MC Tranka Fulha Vanessa ku MC Pregu Pregu. Ma so ki di MC pregu pregu ka foi marketing tudo el ken sa ta fla ma é marketing ma ka foi marketing alguém o ki sa ta fla marketing ka ta gri di kel otu se intendi marketing é kuza profissional fazi bu trabadju un pagou bu tra korpu marketing ka ten agression nton marketing é tudo alguém bai fasi trabadju basikamente di Vanessa ku MC. Klaru ki tranka é boi intilijenti. Tranka ka buru no, tranka é boi intilijenti. Mo ki tive kel ideia? tranka so é frasa to é maleta na rua. Kel-la é kusa ki N pensa tanbe, ô. Kel-la é kusa ki N pensa, kusa ki N pi rua ta rasusina-l. Nton, sera ki tranka foi la, bo é mudjer pô tranka foi la pa rua? Bagulho é di ouro Brasil ma frusta é na género Sa intende? Imajina so Omi bel di Cabo Verde ben goma ku Vanessa Ô ki bai la txen di Paris La txen di França Mudjer po la pa rua Xiiiii txuba ta txobi go Bu se ma la França ki ta manda é mudjer Ka ta fai gamela pa omi ba ku el trabadja Bagulho ta fika doido. Nton, sima bu txeka, nu panha un rezumu apanhadu li, bruta li. Txeka, tranka fúria txiga, e bai faze klipi la Fransa, e odja ma klipi ta sai moxu xei di éra. Klaru ki água dja suja, Sandra, ma klipi ta sai moxu xei di éra. E ben di praia,

E fla Vanessa, Kantu ku ta kobranu pa videoclip? Vanessa fla e, Tranga fula e bo sai kual e? E xis. Tranga fula e fla e, Xanba panhau, nu ben nu kontrola. Tranga fula apanha Vanessa, es ben, es fazi kel fotu fudidu. Ma fotu la sta fudidu. Gosi tanbe. Fudidu ki kel fotu di tudu koza da kore e korpa tudu sera na Brasil. Fotu la sta na kapa tudu revista mas famozu di Brasil. Komu na Kabu Feri nu ka ten un revista fiziku pa bonba, nu ka ten un revista virtual pa bonba. Ja ja nu ta ben kria un revista asi ki nu ta fazi kes fotu la pa nu bendi. Ja. N ta pensa nisu. Un gaji tanbe ten un menti tanbe ki ta pensa un bokadu tanbe. Un gaji, un bokadu dodu tanbe. Un gaji ta pensa fixi. Nton, kuza fika kabulozu. Tranka fule ku Vanessa tanbe. Kel videoclip ki es tra na karu ki Vanessa sa ta djonga tudu pizadu. Kel video pizadu. Undi ki es sta na gravason di videoclip Ruspetu pizadu. A partir di manhan, nu ta ben odja si Vanessa ku MC Tranka Fule ta sai djuntu. Pamodi oxi es pegadu la kebra kanela ta almusa la seven humm la seven paparazzi pega vanessa ku mc tranga fula la seven ta almusa mc tranga fula stasiona di karu disi ba pa ba abri vanessa porta digidu di un kavaleru ku un madami. Bu mudjer ki tra kel fotu la Dora fla ma si mudjer ki tra kel fotu la kel video ki manda se ba Awa kosi pa ta mandan mos mandan nha manu Kes kuza la ki nhos odja, nhos manda pai, nhos manda pungu, pungu ta faze filme, nhos manda-m, abi kre sula ki nta kre pa nhos manda-m, o ki nhos atxa kel vila rapaz, nhos manda-m, mudjeris, nhos manda-m, tudu algen ki soi kel live la, nha insta é pungmc 28, nha facebook é pungmc vlogs. É só nhos atxa kel viu-la nhos fio es manda-m pam es manda-m pa insta kes ki krê ten nha whatsapp n ta da nha whatsapp nu ta troka ideia nton é si pa ta manda manda na sera link já já n ta ben disponibiliza un email Email, Undi ki algen krê manda-m algun séna, ta manda na nha email, ok? N ta ben dispuniza pa nha email tudu kes ki krê manda algun séna, es ta manda-m pa WeTransfer. Si é vídiu longu, nhos ta manda-m pa WeTransfer. Nton, N ta ben baxa, N ta ben trabadja nsima di kel vídiu, N ta poi txeu, bo ta djobe. Nton, Trang I, MC Pregu Pregu. Nah ami gó N ka kre, ami gó ka meste dexa ka ben na mi pamodi ami dja é difisil, ami dja é difisil, ami dja N ka ta ben so ku Mário ami ta ka da ajuda kuza tanbe ta fika xátiu, dja mi si ben so ku Mário, mi ku Vanessa nos é amigu ya, nos é fixi, nu ta trai, nu ta pâpia fixi di vez en kuantu. Sa un fala di un video mariadu e ta e tendan ku oxi na privá e ta manda mensaji pungu bu kili bu kila pungu bu kili bu kila Vanessa e bo bi so ya n konxi se familia se familia konxi di meu nton baguli e loku ya nu ta mora na mesmu zona ken ki ka sabi mi ku Vanessa nu ta mora na mesmu zona so ki n ta mora na un ladu e ta mora na kel otu ladu bro bu sa intendi i. N ta mora, ta mora na txera tras, parese ta mora na la pa la pa casa para todos, mi ta mora kel otu lado ya, ta mora na Marrocos. Nton, nu konxe kunpanheru monti tempo, ma nu ka ta falá ti oxi. Ma de vez en kuando nu ta fala ui na insta ya, si nu konta nun kau nu ta fala. N pô uns vídeo na net, na youtube tanbe ki sta ki nu sta djuntu na otu na karu. Ki má ku el faze kónpra. Nos é fíxi, má é bo pesoa, é super fíxi. Ki el ba se kaza, má N ba se kaza, má N ba la leba un kuza la se kaza ki N ba na kaza di lója ki ten pértu di nha kaza. N ka ba nada nau. Nton, i si ba nu sta ta fala di kel múzika Ruspetu? Tranka fla di kel múzika Ruspetu, el sta ben intitula ma el ki ben primeru, ma el ki ben da MCs. Mas moral é mel ki ben abri porta pa MCs revolusiona bagulho. Família bo ki txia gosi na kel live li ka bu skesi di kumenta ka bu skesi di kumenta ka bu skesi di da ki txeke joinha di da ke like si bu ka inskritu mano inskreve pur favor pamo 2023 e. Ya, ya, el ki paga karu, el ki paga, klaru. Taksi ben pô-l li na kaza. Sen ntende? Ka ta paga modi? El ki disloka ka-m fla, Ê Pungu, na N sa la si ku Piera, el fla pa no, pa na, pa na loja. Mi fal-l, N fla, Ya, nu ta bai. N ka kria baba, ma N bai. Sai li, N ka ten ten medu pamodi el pode bada mi ku po tanbe. El ta juga boxe, el poi arandon na ku. N fla, Mo, N ten medu dimas. Dipoi N fla, Na, ba, mi mudjer ta so tan. N bai. N fla, Mi N ka misti pregu, pregu, N ka misti panki nen N ka tra mikilu. Mi pun, N ka misti pika dus pika. N ka poi sintimedu di nada. Nton, traga folha, txoma Vanessa. Família, si bu ten un vídiu pa lansa, si bu tene, bu tene vídiu, ki vídiu ki bu tene, nha mano? Ken ki ten vídiu pa manda, pa manda-m. Punga mi si vlogs na facebook ba bandan video mano bandan video tchuba brother e paga mensagem nton video fudido ke mc tranga fla si ta lança familia sem faz um kuza claro go vanessa e brabo go vanessa vanessa Família, tudu algen di kre fazi vídiu, kre panha un repirkuson. Un notoriedadi fudidu txoma Vanessa fazi na bota mi. Na youtube ka ta manda no, na youtube ka ta manda no. Ten ki ser na facebook, na facebook i na insta. Nton, Vanessa ku MC Tranga Fulha faze un kuza ki na Kabu Verdi sa ben ser gosi li prioridadi, un monti algen gosi li sa ben faze marketing, un monti artista sa ben faze marketing família. N ka tra kel genti di publisidadi grasa ma N sabe ses lábiu. Es ka sa paga. Nton, ku monti algen gosi li, Seta ben faze marketing mé mo ser marketing. Ô ku Vanessa, ô ku otu kuza. Mas ten ki ser artista famoza. Pungu MC vlogs Nau Pungu MC 28 Pungu MC 28 Ami uniku mudjer ki nta fai mati di ngoli na praia bu sai ken? Ka tin mueda Si pa si ka tin mueda go nta fai mati di ngoli Nho pa manda mi ka tin mueda kel live li go Si nta fazi marketing ku ken ka tin mueda go pa mi fika pungu mueda. N ta fai mati di ku kati muera pa N fika pungu muera ma ku Vanesa N ka ta fai marketing nton sima nu kaba fazi MC tranka fulha ku Vanesa da un truki di Bionsi ku Jay-Z mi kantu ku kel fotu N fla Ave Maria tranka fulha ku Vanesa. Ke isu pa? N ba oia fotu. Na ku ka tio, N ta fla, ka ti, ka ti, ka ti e. Nota 10, nha man. Ti ka e ten personalidadi. Mi N gosta di mudjer tipu ka ti, un muera ku personalidadi. Dja ta fla pa un gufitri asi, bunitau. E kela. Nton, i sima N kaba odja kel kuza di pitranga fla ku Vanessa, i é un kuza mutu suspeitu, má monti pesoas sa ta kridita ma é marketing, mi tanbê N sa kridita ma é marketing. I mi N ta kridita ma é grande marketing ki es sa ta faze, bu sa intende.

Nu ta kaza des ora manhan Yo, oki nu ta kaza Ten ki ben Siki ben filmanu yo Siki, Siki ku rekorde di Brazil Mo ka se pikarus pika ki sa ta kaza mo eh Awo mo, pikarus piko ki sa ta kaza i txuba ta txobe mo Nton,

Klaru ki me yaa, e me filhinhu, me be-be ku kumesa li, basta N sa kaminha poku-poku, N sa txiga la. Mi ki é bo, ki é patron propi, mi ki é patron propi. Nton, sima nu sta ta fla, fuji asuntu, Vanessa ku MC Tranga Fúlia foi grandi protagunista di kel senáriu li. Thanks nha mano, é nos. Nton, grandi pro, grandi. Riperkuson ki es tevi y grandi ideia di trazi kel live la, di trazi kel. Klaru ki N ta laga na vidadi na ora, kel-li patron é mi. Pregu pregu kornu, pregu pregu kornu. Si ki kilu fla, kilu fla pregu pregu kornu, pregu pregu. Na pregu pregu ka kornu pamodi el ku Vanessa es ka ten-nu, es ten-nu três mês es ka ten-mu. E ka kono no, kes ten un 3 mes es ka ten un. E kes dura kes ka ten. Yo grande marketing mesmo mano. Midjor internet di Cabo Verde ki tene no, tem muita alguém que tem internet que ele fudido mano. Tem muita alguém que tem internet que ele fudido mano.

Notísia é tudo dia nha mano Kenti sima pão ki sai di forno Pão manteiga Pita ku sem tem kusa fudido Nhos meti like família Nhos meti like nhos kumenta família Família Ideia di vídiu, Ken di krê pa N ba anda na rua manhan pa N purgunta sobri kel relason di Vanessa ku pregu pregu? Kuzê ki povu ta atxa? Ken ki ta atxa di kel ideia di nu ta faze vídiu? N ta bai na rua na platô ô na kualker kau N ta purgunta povu kuzê ki nhos ta atxa di relason di kel kusa di tranka fule ku Vanessa? Bo ki nhos ta atxa? Ken di krê nu ta traze kel vídiu la? Ken di kre Bon ideia si nha man Bon ideia Ei amor Traga fula ku Vanessa ka amor no, ma é so marketing Só ki Vanessa tranga fulha sa ta mante ke kel é um personagem kes kria personagem. Ya é bom ilé tra sabi ó tra sabi yo ta pensa na fazel manhan ko ta pensa ko bom idé bom idé tra sabi ó. Brother fla ma Vanessa fla sem sem discutir sei tem morri Vanessa e dinheiro que lá é personagem que Vanessa com MC Tranga fula cria eles cria um personagem eles fla oia Nu ta ben kria un personaji gosi li, ma bo, ma dipos di oji bu ta pasa ser nha pikena. Kel-la ten txeu na má na mundu interu, ma ten un monti famozu na Brazil, na Mérka, ki es ta finji ma es ten ku kunpanheru. Kel puru marketing men, puru, puru marketing. Na fin, ta ben odjadu, ma es ka tinha ninhun rilason má, ma é tudu marketing. Hum. Tranca furesta ta novela mutu txeu di Globo. El ku Vanessa sa ta sigi Globo mutu txeu. É si m'é faze ku fil dje kela nton é kela ki n'ten ki diskubri Tranka fura sertu ka paga sen di vinti kontu Nton es kria un personaji p'es mostra povu. Mes ten. Ke tudu mintira, tudu fantujada so pes divulga un produtu final. Produtu final, produtu final e kel video klipi ki sai, ki ta sai manhan. Nhos fika atentu, produtu final, tranka fula. Pa, pode ser pa la tanbe, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser un sinkuénta kontu, un vinti, un trinta, e pa la. Sinkuénta kontu é pris, presu di un klipi, ya. Sinkuénta kontu é presu di un klipi, pode ser un trinta, korenta, e pa la, ya. Nton, traga fúlia. Es kria kel personaji el ku Vanessa. El fla, Io nu sta ben kria un personaji, mi ku bo. Kria un personaji. Kel é papel ki nu ten ki ta pinta. Un papel ki nu ten ki ta dizenha duránti un simana. Pa pesoas pensa ma nu ten un kazu, mi ku bo. Má é tudu orkestradu.

Vanessa ta raru, sta karu, sta karu E si tanbe, mi di CV Nhos ki ta mete grafika sima Vanessa tanbe Nhu ranja ku pregu, pregu Nhu ranja ku pregu, pregu Nhu ranja ku MC Tranga Fulha Na Tranga Fulha é kazadu Nhu ranja ku kel rapá famozu Ami dja N ka famozu Minis ka ta ranja ku mi. Pa omi n'ka ten mídia txeu. Nton, es ta ranu ku kes rapás bonbadu la, famozu, famozu. Nton, es ta ganha sigidor. Óki es dana ku ses namoradu, nton es ta fika ta faze klipi ku rapás, ta faze marketing ku rapás. Es ta fika ta ganha kaxê. Bo, un simana, si bu ganha 50 kontu, bu sta ganha más ku un funsionáriu públiku. É kel-la N ta txiga, má nu sta trabadja pa kel-la. Nu ta txiga na topu ja. Nton, ta txiga kel-la. Nton, es ta kumesa ta faze ses marketing, ta ganha ses dinheru. Vanessa gosi li é rainha di marketing na Cabo Verde. Mudjer más famoza na atualidadi é Vanessa. Más dizejadu é Vanessa. É nos. Nton, tudu mundu gosi li. Ke namora Vanessa. Hii. Vanessa sa disputadu ma txoki joker na Kabu Verdi. Sertu go. Joker ta dja monti rapaz ta bai djuguta ba ganha joker tudu rapaz ta djuguta ba ganha vanessa menus mi ami nau ami sta for si no ke ta dai na mi eu non gosto disso nton E se da-m ta toma sin, mi n'ka manku Se da-m ta to sin, se da-m ta tra Se da-m ta tra n'txai bes ku sin Se da-m ta to sin, amoti n'ka ta to E ka nha família, ka nha rasa, nen ka nha parenti Se da-m ta xupa e peta i ton Vanessa é bunita.

Nu ta poi pungu pungu pa tudu ladu Fan club di pungu mc Txuuba Família esi Vanessa gosi li Sta karu ki nen joker Sta karu ki nen joker Mc tranka fulha Nton Dja paga kes joker la Gosi mi tranka fulha ki sa ta manda Na kabu ferdi Omi mas faladu na interneti.

So bu entra, bu ta atxa nha insta logadu la ya. Bu ta klika ta kai dentu nha insta. Sta la. Ah, ok ya. Nton, sena foi barral. MC Tranka fui la gosi li. E ta ben kohi kel frutu ke fazi ku Vanessa. Ba sigui sin, ba sigui. É nos mano. Fla 161, 167 é nos. Nton, N ba nessa ku MC Tranka Fulha. Manhan, e sa ta ben para internet. Kela ki é ideia di Tranka Fulha. Aba gosi di Tranka Fulha kel musika Ruspetu la si fai susesu Tranka Fulha xou ta abri pa tudu ladu xou ta abri pa Europa ta abri pa tudu parti nton ngai meste Tranka Fulha ta bo ta bo pas ku patroa patroa ta faze bu tra fotu ku Vanessa ma ka txomi tanbe tudu pa mi sa intendi.

Nton, MC Tranga Fulha ku Vanessa ten di praia, tudu ta papia ses nomi. Mi gomi onti, broda, nha amigu txeu li na kaza fla yo na undi ki N ta mora, tudu gentis grandi sa ta papia sobri zoiaba Vanessa ku pregu ku MC Tranga Fulha i aranja. Tudu ta papia Vanessa ku MC Tranga Fulha dja aranja, ma es bai na kanal di Pungu. Sem menti, a minha conta é real. Gosi li, rapaz, nu sta ben buga internet, nu sta ben para internet já já li. Claro que é mal, mas você kuze modi, nu tem que ta fala kil ki nu ta xinti e cenas ki nu ta ki nu ta ki nu ta kurti, você entende? Mi, n'tava fazi vídeo, n'ka ta para fazi vídeo nunka. Senpri kin puder N ta sta li ku nhos Ta fazi vidiu pa nhos I N ta konta tanbe ku nhos Pa nhos ser un grandi kolaborador di kanal Senpri pa nhos ta da kel like Senpri ta da kel like Senpri pa ta partilha Pa ta poi mas pisoas Konxe nos trabadju ok. Si poi más pesoas ta konxe nos trabadju, é más gratu pa nos. Ses entende? Más pesoas ta konxe nos tranpu, más pesoas ta disvulga nos tranpu y ta da-nu más mural di trabadju y traze kontiúdu kada vez más pizadu pa nhos y pa pesoas ki ta ama sta li ku nos. Se ba punga misi di nhos, nhos iri punga misi. Bu ta trabadja. N sa pensa fazi live dentro youtube ku algun artista goa eu. N sa pensa trazi un live li Garry Garry fla ma nu ta fazi un intervista ou na online ou pessoalmente N ta ben mandal mensagem N ta pensa trazi Garry primeiro Garry Garry é un gajo super humilde N kaba di conhecel pouco tempo li na festival la undi mano. Festival santu nomi la santu nomi ya skisi no cidade velha un konxe la el gari staba juntu ku edu rapaz tratan super fixi rapaz rikonhesi nha trampu el sa oia nha trampu y am tenta fala ku gari si nu podi faze un sena mi ku gari gari fla nu podi fazel total y pesualmenti o virtual virtual nta konvidal pa nu faze un live diretu na youtube. Sa entendi? Nton, si nu faze un live ku Gary, ta ser inportanti pa audiênsia li, pa relevânsia, pa nos kredibilidadi aumenta más, pa pesoas oja ma nu sta ta trabadja sériu i kel-la ki é inportanti, sénsa ki nu krê traze-nu. Sa entendi? I sima nu sta ta falaba, Vanessa, ku el mistranka Fulha foi mutu spértu. i sa ta da sertu, Sarah sa ta ivolui i txeu pesoas sa ta fala i txeu pesoas dja odja ma Vanessa ku MC Breu Breu da si komesu ma era grandi ma MC Tranga Fula ma era grandi marketing ke sa ta fazi i Tranga Fula kaba di txiga onti di Fransa onti ten un simana ke p'e volta ku Vanessa ya forti faxi p'e ranja ku Vanessa ya. B'odja klaru ma es dôs ma éra grandá marketing ki es staba sa ta fazeba. Má kel fotu, úniku kuza ki poi pesoas ama kridita un bokadinhu, é kel fotu ki es faze es dôs. Fotu la txoma monti algen atenson, mésmu a sériu, txoma mésmu monti algen atenson. Fotu txoma mudjer ta son. Fotu la ten mudelu ki ta fai fotu ku mudelu tanbe asi. Ten. Vanessa gosi la é mudelu di klipi. Ya, e pode faze kel fotu la diskontra. Ma é ka tudu algen na sosiedadi kabuverdianu ka sta priparadu pa odja kes kuza la, bu ta intende? Ten más poku. Kes ku é más sensual un bokadinhu. Txeu artista gosi li sa traze. Ya ya nu kre faze un live mi ku garry ya. Klaru ki Tranga fla ke pasaun bati milhon. Ya Garin ta ben manda-l mesajen na troka ideia na tue kual e ki no podi fazi ya. N faze un stories denti kol ma sa na sukuru n posta na Facebook. N ka txiga di posta na na otu plataforma ke ka Facebook kuzê. Mas ta ben ten tempu ki n ta ben trabadja ku Tranga fui Tony fika, ra Paul tanbe. Dja nu kustuma ta tive ta fala pesualmenti, ra Tony fika. N ten prujetu pa fala ku bu Gui Martins pa nu troka un ideia, N ten si number prope da-m pa na-l feedback. Nton N sa ta fai ponti manenti, nu sa trabadja manenti pa trai ku kes artista la. Pa trabadja kes artista la y move aki bai kuza pa seka Pa nu trabadja kes artista la Pa nu odja si nu ta atinji un patamar.

É poku ki ta kre rekonhese, ya. Sa ba ta trabadja manenti. Ta ta dizenvolve, ranja ikipamentu más brutu pa trabadja, pa faze kuzas kontise más fixi. É kel-la ki nu sta trabadja tudu dia pa nu faze bagulhu omenta, pa nu faze bagulhu mésmu kria i traze fudidu. I nton, é pa nu txoma Vanessa tanbê. Nu ten intervista tudu markadu mi ku Vanessa. Nu ten intervista markadu mi ku Vanessa. Má sô ki Vanessa ka sa fla N dia sértu, nu ten kuza markadu mi ku el. Dja sta sertadu pa nu trabadja. Kel fin di simana li ka ta pasa, txuba ta txobe, mi ku Vanessa na N ta intrivista Vanessa. É sô txiga pa intrivista, N ta ba pergunta-l, el ku tranka folha si é sô marketing rialmenti ô obi bruku-bruku. No, klar ki di grasa, kobra modi. Ka kobra no, di grasa, kobra modi. Grátis, nha mano. Nos de vizinho. Só que mora lá frente e mora ali trás. Nos é vizinhu ma Di casa da Vanessa si di li pa casa da Vanessa é dois minuto Se na carro ki sa ta bai, talvez na cinco minuto e txiga la E nton é kela família Vanessa ku MC tranka fulha Fazi pisoas pensa pa un ora ma es tinha mé Mas é pena grande marketing No, Thay, no, kel-la ka ta kontise no. Vanessa é sô nha amiga, nha best friend. Nada disu. Nada disu. Nu ka ta, nu ka ta envolve no, é sô pas. Mi ku Vanessa é sô amizadi. Sô amizadi, sô amizadi, sô amizadi, ka ta bai más ki la. Nton, i. Mo ki nhos atxa? Vanessa ta kunbi Vanessa? Kel fotu kin bai Vanessa o MC Tranga Fulha? Kal ki ta kunbina? Vanessa ta kunbina ku MC Prego Prego? Nhos fla li na komentáriu. Vanessa ta kunbina ku MC Tranga Fulha? Nhos dexa na komentáriu li. Nu sa ta fazi un óra dja di live. Un óra di live li. Muitu obrigadu pa tudu nhos ki sta li, pa tudu people ki entra, pa tudu people ki ta ben odja kel vídiu li, pa tudu people ki share. Ki konpartilha, ki dexa kel like y N ta komenta ku nhos senpri. Pesoas nhos baza like mas, nhos kumenta pa retém kel vídeo li pa kel vídeo txiga na másimu pesoa. Ma MC Tranka Fulha ku Vanessa fazi un filmi dignu di manhan tudu algen pa ba suporta kel vídeo clipe Tranka Fulha ku Vanessa. Es fazi un fotu fudidu mesmu. Es fla ma clipe inda. Sabia más pizadu, marketing di un tonelada. Ki Vanessa ku MC Tranka Fulha propõe pa people, ningen ka sa speraba. Na kel fotu, dja un monti marmanju ya ki sa ta kre fika ku Vanessa oi kel fotu, fla, Ave Maria, gosi e vota ku MBCs. Família, Tudu algen sa ta fla ma ja ja li é vez di MCQ akondizê Spadja pa kê? Nha vizinha é fofokera mas é Sa intende? Ja ja é ku king of the vibe Dipôs di pangi, pangi ta ben pa o panki Sta má kebradu finanseramenti Sa intende? Dja. Dja é kes MC ki ta marka txotxus é ki ta pode paga pa marketing. Panchi ka ta pode paga 50 kontu pa Vanessa faze-l marketing. Sikrê Panchi ka ta paga, Panchi na kaba xou la Purtugal, Panchi na kaba xou la Fransa.

Dipôs di es pô-l enbi, kuzê ki Tran ka sabe ben faze? Mano, kel-la nen mi N ka sai fla-u pamodi nu ka sai kuzê ki sta ta N pasa. Si Tran ka sta ben pô-l un maleta la pa rua, nu ka sabe. Si mudjer sta ben pô Tran ka pô, nu ka sabe. Si tranka sa kumbinadu ku se mudjer pa la e pa kel polemika le nu ka sabi isu nu ta ben sabi dizenrolar di storia i na storia karosu i ba storia li baka li ten monti leti pa da faka li ten monti leti pa da para nos ta odja. Si é verdadi o ka verdadi nu ta da konta. Baka li ten monti leti pa da. Nhos fika atentu na prosimus episodiu. N flau na musika aahn na musika aahn na musika Sa bes tranka fudi a fladu ten un zuki no un zuki no ten un funaná ki un amigu di meu ki kontan tranka fudi a ten un funaná ki fladu ki e kanta ben kantadu familia nu spera pa nu odja El ku ton di frank eu ku ton tini militina el un kes artista li poi sin ki brother flan el tony di frank eu tino militina e kes un artista li mo ki tranga full eu tini fura na kues musika txeu ma amor di meu un kuza si o nha amor ma musika ta fala di amor funa na ki tranga full eu sabe el lansa el ku tino militina eu un di kes artista li tino militina tony di frank eu un des. Serpi é un di es ki ta ranga fúria ti un furaná ta fala sobri amor. Bróda fla-m ma é obi. Pregu Pregu tanbê tene xiziti ki N obi ku Loreta, Julinho KSD, be monti inda. X ya N obi tanbê, família. Ué ma pika rispika sai monti asuntu. Yo ke bros ta chateado ku trego trego. Prego prego é fixe yo, é boa pessoa yo. Ka tem nada contra ele, já massa casa duas vezes. Ele tratam super fixe, eu pai um vibe junto. Ele tratam super fixe, ele lindinho. Kel la goi ai ai pe uza pe traba txeu kuza. Ya tranka fule txeu algen pregu pregu txeu algen propi disgosta del man. Txeu algen i monti algen inda kruza kol propi txeu disgosta di pregu pregu. Monti algen ta fla mi era si fan. Kel i kel otu. I pregu pregu mei ti na un polemika ku Vanessa undi ku Seba undi kes ba ta fala di show di dinheru kel li di kel la i un kuza ki ta faladu privadu bu sa intendi nton kel kuza la txeu algen ki inkontra ku el ta fla-m. É kel-la, bu ta entende? Monti di pesoa kaba, é txeu, é perde txeu kredibilidadi. Má, é un jóven ki ten bon korason, bro. Nota 10, dja. Prega ku prega, é bon jóven, ten bon korason, N ka ten nada fla mal di-l. É isilenti jóven, isilenti putu. Es ta da un kaminhu fixi. É kel la ma ei ma dja gosi dja kumesa konsentra-m. Putu dja kumesa konsentra, e meste txeu algen pa da-l kel mural, pa da-l kel apoiu. E meste. E ten ki ta konsentra, e ten ki ta foka na se trabadju, e ten ki ta para na un sertus kuza. Pera ma mural li ten ki ten algen di se ladu pa kaminha-l sertu pamodi, via di artista, avês ta txeu preson. Txeu séna ta kontise, txeu algen ta fala mal, otu ta fala ben, i bu ten ki sabe jiri, bu ten ki sabe uza kabésa pa bu ka perde. Pa monti artista kontinua na bon kaminhu, i otus kaba pa perde bze. Tranka sta na bon kaminhu, tranka e dura ta rabenta, gosi e sa ta spludi go. Nton, e kila ki e inportanti, kada vez mas rabenta na muzika, bu sta ntende? Trabadja. MC Preu Preu, tudu algen ke sabe ten talentu. Tudu algen sabe mi ten talentu, putus dja prova, e ta kanta na vários stilus di músika. MC so konsentra, foka na músika, dexa star di kuza ki sa fazel mal, e pesoas ki sa ta fazel mal, e e fazi músika. E afasta di redi sosial másimu ki e pode. E trabadja más múzika. E trabadja más múzika. E mostra se públiku ki gosta di el ma dja muda, ma gósi si tudu prubléma el ta rezolve na stúdiu. Ke múzika, faze múzika pa se povu, faze se stories, sta más pértu di se públiku, ma afasta. Di kuza ki ta faze-l mal, bu krê i pregu pregu undi ki é grandi kes fadja ki txeu pesoas disgosta di el? É undi ki Vanessa, kes danu el ku Vanessa, pamodi kel agreson ki torna volta ku Vanessa txeu algen kapa disgosta di el. Má, mi ka ten nada ki fala pa bu. Amor, gostu, ta fala más altu ki monti kuza. Alvês bu pode gosta di un pesoa, el faze-u mal, tudu bu família, bus amigus ka krê pa bu volta ku el, bu ta torna kapa volta ku el pamodi gostu. Nton, kel é fudidu. Nton, é mi si pregu. Kengu, kengu si mé, pregu, pregu si manager. Rapás ta fixi un. Pa se nada ka pasa nun. Oji pregu, pregu ta da postu si manager na fe, na net. Es ta fixi un. Es é brother, Landim tanbe é grande joia. Landinha grande é jovem, undi ki nu kontra ta trata-m super fixi Nu ta papia super fixi, grande é jovem mesmo i el ki tem ki ta passa ta aconselha prego prego Tranca haa, tranca na biti, tranca na biti kaba pa sai di dna mo Tranca fule sai dna i. Kela é un kuza fudidu, má abus é pregu pregu ku kulandin. I es ben di longa kaminhada. Nton, i landin djuda pregu, i da tranga fula, i djuda pregu pregu txeu, ses intende? Dja pregu pregu ten txeu konsiderason pa landin, ses intende? I el djuda-l txeu na kel momentu ki el más el presiza. Mc Preu Preu tanbe gosta li guiarra sta na fama ka ta larga Landim pamoi Landim é algen ki es passa txeu luta djuntu ya keli é un kuza ke ve bu ta leba pa konsiderason pa vida bu ta intendi algen ki nhos passa txeu labuta ya Preu Preu fla-m ma kandu ke tinha fomi tenpu kuarentena kes kuza si ke ka tinha nada. Nton, ma el la e ta kume la kaza la ndinmu. Sen ten la ke ta ba pasaba ke ta kume la kaza si manager. Nton, la nin ta suportal txeu. Nton, gosi e tanbe ta suporta la ndinmu se e kela. Ya bo rapaz, tipu, rapaz un monti algen ka gosta des na merkadu pa e pudus ki ben dibaxu da ses katá e suju, sen tende. Bo li na praia, si bu ka ten un bandera, nha mano, Klára ten más txeu sim. Má tra má preu preu. N ka sabe kuzê ki sa ta fadja entri es la, bu ta intende? Sa ta fadja algu. Nton, pregu pregu, nton es ten bokadu kemadu li na sivi, pamodi kel kuza di fogu, kel-li, kel-li, kel-li, kel otu. N ka sabe tanbe, tanbe na parti di bisnis, di gon di nogosiason entri tranga ful, entri abri si pregu pregu ku sis ku promutor di show. N ka sabe kuse ki sa ta pasa entri es la. Algun kuza ka sta sertu. Algun ladu sa ta bati mal. I nton kel kuza la e pa pa virga pa odja Pregu pregu é pa sa fazê show tudu kau vira pa tudu mundu nton é kel kuza la rapaz perde txeu kredibilidadi bu sa ntende kel merka kes ka bai kel sena kes ka bai nton pesoas ku es ta perde konfiansa rapaz gosi li é pa es trabadja pa es konkista konfiansa di publiku otra vez pa es konkista konfiansa di promutoris di ventu. Thanks mano, sen ki sa fala verdade, Tonga sen ki ta trabadja pa es konkista, ya senas di barata ta komesa afeta-m bokadinhu ma tranga fula pregu pregu fla ma kel brother di iventu pamodi na iventu Nton, kes es iventu la ki ta manda na praia na Kabu Verdi é un grupinhu. Ten un grupu di rapás ki ta manda na iventu di praia. Si es ka gosta di bo, bu ka ta kanta la. Nton, é tudu orkestradu. Ten un grupu di iventus na Kabu Verdi ki ta manda un grupu di pesoas. Sen tene monopóliu Sta na mô di uns grupinhu Nton, si es ka gosta di bo Bu ka ta toka la Bu ka ta kanta la Nton, ka é la ki pregu pregu Ten ki ta trabadja Pa konkista si Kes la Ka é la ki ten ki ta trabadja gosi Pa konkista pa é txiga otu kau É kel la ki obijetivu Prósimu pasu di MC Tranka Di MC Pregu Pregu Faze kuza kontise. MC Tranca Fulia Tudu algen gosta del Tudu pesoas gosta del É kela yeah Ten ki ta djunta ku es sim Pamo Rapala el ki sa ta kontrola tudu mídia El sa ta kontrola tudu sena di iventu Mas popular na praia Es Ton MC Pregu Pregu. Lá avia tranka. Nton mc, pregu pregu, ten ki ta konbina ku-s, ten ki ta trabadja ku-s. Si kaxê sta un bokadu altu, e ten ki ta ama dixi pa e fasilita xou li na Kabu Verdi. Ya, família, nu ta fika pa li, pa un vós dja kumesa fika pegadu. Obrigadu, krê nhos manu punga mc Próximo live já já nu ta traze es fin di semana li ten live pizadu nhos aguarda live mi ku Edgar nu ta traze é nós um abraço pa tudo alguém que está ali duze alguém que está ali um abraço na nhos coração Deus ta conforta nhos coração Deus ta conforta li meu ku luta continua sa series e vídeo li na canal quem ki ka odja ta passa ta odja gosi ki sta ta bem despidi ta entra 18 alguém p'se. Ta entra más algen? Família bo ki txiga gósi é sô ba ta da skrebe na kanal, ba ta dexa kel like, punga-m si sa ta baza dja pô dja n ten kuazi un óra li na live ta fala sobri mc tranka fulha, mc pregu pregu i tudu i ma kel vídiu. Ki sa sa sai Vaness ku MC Tranga fuli amanhã sa prometi txeu da txeu ki fala tanbe na nha opinion na ideia opinion é puru marketing ki sa ta rola djuntu ku MC Tranga fuli ku Vaness ok un abraço one love pa nhos kila nhos manda pa un MC rei di youtube di cabo verde nhos fika ligado já já nhos ta para mundo ok.